lubok lok lubok lok dong tye ka dar ni ai mwaka ni dong oboko lok peke oo gu gin ango aa lubok lok boko lok wa ni eni tye ba tum nining kono dong mega ni eni weng pe acoyo acoya ni aa diki abi boko lok eni diki mene abi boko lok eni pe bedo kit eno ni an ma mega ni wa tyen awaco wu Ka inen iya yom ma wiya opyeo mot, aa, en adada aboko lok maber adada. Ento ka inen jami pud tye ma tye ka yelo wiya, aa, meno aye ni kong dok okur ninone ni ka nino mo obino, pien gini myero obin naturally, en aye weko bedo me adini. Ineno labok lok? Dong. kare ma an abedo ni eni ma pe aboko lok-ki oo lwak lok dong dwong dwong mo jwi aneno bene ba nongo aneno gin moni tye ka timme gin moni tye ka timme gin moni me acel jami ma bene atitti wun itye jami mutimme i kabedo adek bene wun nongo wun bene wungeyo ba Me namba acel wacak ki kit gum, ineno kiti aye gummi wacak ki kunu aa dong i kit gum lok munonga aye ni i kabedo ma kilwongo ni Labuje i kit gum jal mo kare mo inge two matitidi en ofarikio. kare ma dong nyedo oto kikano kome i mwaka alip aryo ki adek 2003 calo oto kiyiko ineno ma kare ma onongo ma kite dong aniang ki lokke giwaco ni ma onongo pud dong peya kiyiko ni onongo kwok bedo i kome ni tuu ma nongo tye ka twako bwoyo ci kiwaco ni tone eni tyene nen calo tye. Inen, men gin otimme i kit gumi labuce, man lok ma an anongo ma gititta. Ineno lubok lok. Dong gin ma dong oce cung wi dano 2003 ki 2023 mene ni mwaka pyera aryo. Ineno lubok lok. Mwaka pyera aryo ma jali no dong yiko ba. Eh? Eno ma dong ocung wi dano pud dong nge nino adi eni ki dwe me acel i can cel ni nyeyi dong odug oko in inge dano dano ya dong in ikano oko ka dok oto tuc from nowhere in me kong dok irwako kong dok usain bolt ba muripe don ran dok pe rwako ci cung wa ite yat ka mo emako yamo an tamo ka wai cak time kong in iwiny kong twon lok eni hmm? ni tucuko man da awinyo ni polic no dong ogamo giti agwokone pien ngaro mo matero ye pe in be twero bedo ko mwaka pyera aryo ci ine tuc an da atugo ko eh Hmm? In ibalo koko pa dano pingo? Ka in no ingeyo ni in biyo rwene manok ci idugo ko. Ibalo koko pa dano pingo? Eh? Kong inen kong gin otim. Meno ene me acel. Man en tye me amito titwu alika ma tye atime i kin pinye ken ma jamine mukene dong ka in iwinyo awinya de ibedo piny ci itamo ci de nyera anyera. Pien nongo gin atimo dong pe. Kabedo mo ma kilwongo ni Kisii County doki. Kisii County lacen gimako laco moko mucito i ot yat ocito i ot yat laco ni giwaco ni amoni en yubo coffin en ma ma in dong ito ni en bao ma nongo giguro irwaki iye ni ineno laco ni yubo gini eno ni awinyo inyeri gicito gimako ginongo nwedo ot doko odonyo ki ot yat. cito en en en en en ot ot ene ot ot soket en man ma nongo kirwako iye gin me oxygen pa lutwo-ni ci ocito ocito ka neko gin-nio ka dong kimako dong inido mane dong icako penyone dong ki lok matek dong ni aa en Biacara-ne i yubu coffin dong i dwe ma okati ma dong waco kiti ni dwe me apar aryo to onongo tye maber mada iwinyo nyeri ba ni to nu dwong ma be ma biacara nu tye ka booming ah lubok lok wan adederi wan dok watye ki lukricitayo i kinwa wi lobo ni eno onywene nywene mo ma dong ko in winy tango ma tye atim i kin piny jali wa ene i dwe mukato nu to tye mabup ma nongo to okumere dong odok ko piny myero en aye ci kel to kun anyir cito ka neko oxygen dano ma tye ka ywayo yamo ki macin hmm? ko ine dong ma dong imako co o an ko gin ango o ko gin ango ko ine peko ma wan tye kwede i wi lobo ca dano odugo dugo madiba Tena dano dano ojwi in a dano dwe en awa kare ni accident pe tum bac kun ogoyo dano adi bac mo dok opoto dok bac iyo gulu kenyo kit yo ma dano remo cwer iye dano to iye ci inongo lajok koko ma kite eni man ma wange twolo bene pe bene omer ba tinge weng liang liang liang ni cito ka neko oxygen. En aye weko an gire kit ongera apwo iye yeri. Ci yeri waco ni, 'Lok me dano ma obino ka neko dano, wun wumiye bail pingo? Ni eni kong e, eni kong inen man yeri pe iwaco twerone tye ba, na dano ma myero gimiye bail ba. Mm. Wun wunen kong lobo ni eni kama dong onywene. Dong me agikine ma pe akato woko me cito alongena, man eni ka longo doki mm oteme ka longo ma akwano gini ka angiyo kiryo ci apenyo dano na mogo ma gitye ka longo kunu ka lure ni mm ka ceng ca kong ka longo owote kong giloka gine ciko yat moni gang adolo ka ca maka iye mego moni atye dong ka longo dok Eno ni eni, ni eni is on a sad note because kwo pa dano was involved kita an aniang kede. Me acel ni en ma mwaka tummi i new years eve gibicelo nyer mo i kalongo kunu ki duku ma awinyo ni ojale nongo labiacara mo ma en bene onongo tiyo kit gum otte bene onongo tye kit gum ma nongo bank pa en-o. Dong, kare ma kineko jalli, lutino pa latoro wa wan ngat mo pe twero bino celu wegiwa oket en ci wan pe waniang tyen lokke. Ineno, pulic myero bitimo timgi me timo investigation ni nga ento wan dong itimo investigation. Ineno, meno dong kite ki reporting kit lokke bota ba ni lutino otinge gucito gucel bot lanebi, lanebi Icaya mo. Ka ma i kabedo mo dye i Uganda kenyo ci gucito gulwongo jal obino lanebi obino gangi kunu otimo ticce woko weng aa gire ocito woko aa jami ocako tic woko ineno jami ocako tic woko ma awinyo ni co ocako bino kengi dano adek co adek otuco wa wan aye lunek-ki. wan aye wacelu jali donyo gucito bene kengi polic i kalongo ngat mo ma oryemogi bene omakogi bene kengi mere ni ngwet ci ngwet ci wan lunek dong wao en polic wa olut cingwu kany dong i okol aa pe ori aryo ocut tweleke cet gukweyo.

ni gin inek nekgi. Ime iwiny dong kit alika ma tye atime ken piny. Hmm? Ni gin giwilogi awila gin inek nekgi. Aryo adek ni jo muwilogi ni tye Kampala. Dong lok ke dong iwaco keri iwaco ni jo ni en ma gumiyo cente guwilo wil guyubo program ni omedo ginek ngati cani awinyo nonong gitye i yo ni gitye awot i tyengi ba. A ki Kampala me bino ki Ceka Longo. Bet bet bet bet man en cal ma pa Uganda mata ni. Gitye ka wot awota giruco aruca bac pa ladeng. An awe ah guma be gin marac hmm? ene ni to was involved. Ento Kong in aye inen kong kero, kero pa ngati cani ma dong kumbedi cani oweko joni tye ka ruc aruca. Awinyo gini bene iwaco ni gini pe mito wa transport ne yet ba. Ka iyero me transport mo ata ne yet baci de peke. In de iwor iwor kato ki kin swam gi kenyo keri an dongo gini eni. Bed a ruc ne kato ka tine ne bi pong du bi pong. Wang wa kalong. Igam kopi kunu. Hmm? Ci ba lubok lok. Pe iwek ki kit lokke enno weng pwonywa ningo? Ingeyo ma? Nikwanyo pa jali en meno ma dok ociko ni, eh, ento me agiko ki eni man pa pa kalongo-ni ki dong en yeli ca nene ma ocato oneko oneko oneko oneko mac i gine-ni i oxygen-ni. Gina dong tye in adada eni in icito ka neko dano pingo? In wa wun jo moni en ane dong wutye ki cene mada ma dong wupango wa dano ni. In itamo ni adada ni gini eni pe pe woto aluu waci woto dugo se. Eh? In itamo ni gini pe dugo boti. Weku rac kit obedi wek col cwiny nyeku. Naka yang wa i wa i buk maleng Cain oneko minne Abel pi gin ango? Neno jami pa lawoti laa dong ini rakrak iye. Keto cwinyi i jami ma pe migi, jami ma Keroni pe twero. Pingo? En jami-ni enoni en aye keli awula cwiny ma itamo ni wek itim aranyi. Aranyini eno dong in tye timone ni dong bikelo iri peko. Nano kumene can ka inen co adek muneko neki ka dong gin weng diki ma guto oko. Meno olyel adek. Imed dong ki jo muwilo willi. Koni diki man imed dok ki jo moni cani. Dano adi meno kwo gurweny. Ping tyen lok ango? Ni ngaro man tye gino mo? Ma myero ibed ajingo kumi ka penye ni ngat in mo nongo gine ni nining? Nongo obuto ngane me ruko ki tyene weng mal ci jimini opoto apota i kome. kec obedo i tic ineno so lok tye ma lubok lok wac kom an laceng awaco ni man dwe me acel en Lubanga gin ma Lubanga otimo omiyo nino ma rom ki dano weng miya adek ki pyerabicel abic. Kita in ibitiyo ki megi ba en aye kele apoka apoka i lubok lok. Ka in wa in omegi gi obedi woo di oh man you woo eh, oh Arsenal eh ah aye la pe. Then ka dong man you Arsenal ti omi cente ma do oloko kwori ci aye la pe pe. Ineno eno ka ko ah ah apana. Abana wi dyel lubok lok. Eh? Dong abidugu cen pien laceng ca lamego moni otemo tita wa ni lok akwale pa co oh gin ango ti marac ah wa eni in ikok i kom co bene i te neni ko en oloke en ni ni an wa eno ni in pe de ikok i kom co Pien kong kum bed i cawa ni en awano tye ni eni social media obalo piny bal mo ma dong be pe dong be pe dong be dong pe dong ingeyo ango myero itim. Ineno? Social media tye marac. En olokke eno ni abe boko nino ma licen. Eno wiye wiye en pud pa gudu detail kong kit eno ni an akato woko ka acero kin koyo kuja wa ka adugu ci aboko caa ni dong weekend anyen. Ka boko lok, apwoyo tutwal, apwoyo kato mwakawu. Lubanga ogwokwu maber.